asoya bune sirikal oriembe Eh, jairo kelono koro no koro no owacho ni jakob in mokri kawo to jakob jachir mono odonjo kuome owach ne ni jogore kadimo go ji onegore botieko bodhi otero wach kadisi kisumo ka To kar wacho miriambo, ng'at ma notho ne onge, ji ne nie luth, to ng'at nowiti nyando pong' ema notur kolabon mare. Bo ae bang'e noriembe e tich. Kowe tich, to koro ng'ato ne ogut bur dhoge lach, ogut ogoma, okawo tich. Ogutu bedo tiyo, to jok ni wang'o binde ma imbo. Koro odonjo e bind ka ndaga, makwara ndaga kachano, ma ne nigi bilo, nodhi wang'o. Bo- nokelo yamo moketho ndara mane oloso ni msungu msungu kae okete oko gino ochwade kabisa landruok och- o- lu- gik moko ochwade bae nowe ruoth kochopo usiku togolo ruoth kanyo ero koro bang'e nokawe gi sekilo nyango udongayo nigi gik ma ji ongego sajin meja onyango tiyo kachopo higa mar prang'wen gabiriyo e- e, mbira koro kawo magi joma wacho ni tiyo ginde gi jokadimo Koro mbirano e minyejra higa ma prang'wen kod abiriyo mbiro tiyo to tiyo matin ta owen jono lo kendo go jakadini jono lo tiyo oweno nyango pusu mako galo bi mo jakadini onyango pusu emotiyo kora yingo chako pog koro ndalo ariyo kata ndalo adek magi kaka tije ma yingo osebet kendo seche mwan kani koro yimbo riwore ogendni duto man yimbogo oriwore kaachiel be momiyo nyowa nwang'o mp mokwongo jayimbo mokwongo bed en ochanda gideon e mokwongo bedo mp wan josako ni tiyo atiya okinyi kod otieno
kajudo en piny man chogo kaka chung kani an ng'at mar adek koa e kwara koa e chopo buora kae an mano dogere sama chiegni kadu noger 1906 gi 1908 gi bwana Ogden Kane piny osechamowa mwalal nono, Jakob jaga julu nolokore ng'ama ger, okedo koni, okedo koni, okedo koni, mokeye e piny ngima. Koro gimomiyo waneno, momiyo koro dhi olum kamoro ni kajulu, Bwana Obi odhi limo joka Kitoro. Koro bayo itere bayo kamrienga kamarienga malo ngiwani. To neno gino oinga oinga mag mag mag gini mag gini gundi ni. To penjo to magi ne gi ang'o? Mago ne gundi. Mane ji odak. Jogo ne to kanye? Jogo jogo ji. Ere gi? Ni gionge gi kere e piny kane olwenyo kere gi okelo. Kata ng'at achiel ok dwa ne en ng'at gi moro dak e iwa. Mano se gudo kun se oridi. Se no ne nyamin gi Ne wanyuom gi joka Kitoro. To ung'eyo chike luo ne weche mbe luo ne weche gi ng'eny. Kane en segi ni jotugo ka pod en kijana ne gidiro nyame. To en diro ratoro kama ni ne ok ochuo nyathi gimoro mowadgi monego. Koro ka koth baro ka notu koro jaka julo daka ne en jadak. O jaka julo mani ka mane onego wadgi gi matoro ema baro nwa kwa ome wumondo wanege. Koro joka kichoto kidol mo manyami. Kagolo ni no mani na. Se koro ne pondo me bondo. Godiechieng. Mayilo mna bondo. Koro kama jo bilo ni obukore. To bi oome gotieno tere ka kito. Ni mae nyaka juma. To ipenje to joka julu moko dinwa. Nie, ne wakere ka lweny obarawa. Jowa moko ni Kawere gi Kanuka, jowa moko ni Ewere gi Kisumo, jomoko dhi Alego, jomoko dhi Asembo, moko bende loka kanyi duto. Koro ema koro dhi sebi gero wa Nyagrongo, miwinjo ni sewo gero Nyagrongo. Koro osegero Nyagrongo e 1906. Koro thor thoro mar ji chako biro e 1908. Koro ka dudu dongo. Pod wagero mana nyagrongo ni kende moriwo ji duto te. Jo ka dudu gin dhoudi abich. Ma agoro to gi nyimon Gadeyo, gikonyo, gimenya ok orum. Magi lumbe. Joka Judu kobiro ma gisekelo nyagorogo koro giyarore. Koro wan joma nyang'uo. Uwinjo kuonde moko ni nyagorogo. kuonde moko ni Chuguthe, kuonde moko ni Nyagbungu, kuonde moko ni Simboe, kuonde moko ni Murubel, mago dho Nyang'ogo, dho Lang'o. Ne wariembogi to wakawo kuondego to waluongogi nyingegi. Ng'ano owinjo? Jakachulu ka koro biro, koro oseriw udo kun bedo ruoth mokwongo, joka Kitol to miye ruoth. Obiro koti, totero chi ni chi wuone abuon chi midigo. Koro joka Kitol to biro limo ruoth kaka ne giketo. Koro idwa nego dhiang'. Koro dhiang' ka dhi nego titero dhiang' e dho rangach kama ni timake. Eka wuoro yinga nomak wi dhiang'. Nogo dhiang' piny kaka jo veterinary go dhiang' piny kamano. Koro wang'o chuny dhiang'. Ka wach ewi, to kaka Kitoto wacho ne Se, se nyathi ma nomako gi dhiang' cha en ang'o? Ah, Mano gudo mera ma an gi min mare. E otegno en ma koro wane ni kiolni koro ibi wene tich. Mane ka ng'at moro chako tich chako ruoth kajulu ma koro diere miluongo ni awuor kamidigo ma nene seni otero min mare. Koro awuoro tiyo. Owene otiende wuode. Otiende otiyo. Owene mekwano. Koro mekwano ema jo onyango kod ema golo kuom. Ka jo onyango weyo, to ng'ato nodero kawe matin, to eka ka gipogore ariyo. Koro wuok east kod west. Ma koro ndulu koro kawo west, koro east dong' loka kocha. An ok ti awach mang'eny mondo kanyo, ne pok ka julu ne asewachonu ni en en chogo, en piny mochak manyien. Kopog kanyulu ma koro opogore ni Onyango koro Anyango, Mikwana, Otiende, Awuor kod Se. Mago e ruodhi ema koro kochako to en piny opogore. Koro isi ni loka kocha, koro west ni koni. Koro sani west irito gi umul. To kocha cha iluore na ujaka murumoni cha. Ongadi. Ongadi, Tom. tomo ngadi,

To kane gisenyuolore ji obet mathoth, to wach ni wang'aduru guok, ok ni guok ing'ado, en chik ne luo luongo ni ng'ado guok, mondo wakendre uru. Ema koro kane wakendre gi Karachuonyo, to ka nyako molewo, to Karachuonyo kawo to dhi mayi dhogi duto. Ema ng'ato nogondi jatura gotind giri guda luko, Jowuotho gi roya dibuoro ka gidhi e dala karachuonyo to gigo ni roya ni idwaro rwedhi ang'wen dala ka no to giwacho ni kiny wadar enono oyal e wi yien kane karachuonyo fofoma kaka nodar giringo gidhi raye ka gia raye kano odonjo kericho kericho en oricho ma jakano Ka noa kanyo nodhi Lumbwa, no, no nigi mon auchiel. Mond no ma nokendo mon auchiel, kila dhako nyuolo wuoyi e, onge jakano man gowadgi. Chi no ma mika iluongo na chieng', Achieng' onyuol wuoyi ni Nyagwal eka Nyagwal. Chino mar ariyo Dimira. Onyuol wuoyi ni Rateng' to kendo dhako nabor Nyamisire monyuolo kola gochogo. Chino mar ang'wen mar adek Apol onyuolo wuoyi no Lua eko Lua. Chino mar abich koro kwan janek e nam. Gine mar ang'wen iluongo ni Munglu onyuolo wuoyi ni Magaga eka Magaga. Chino mar abich koro nokwanyo janeko ma dhako kata ikwan janeko ma wuotho e ndara ka. Janeko no iye iye ka miyo to en em ruoth ema nokwanyo janeko. Koro kelo od chiege ma mikayi ka koro chiemo to koro gi michuo ochako oneno ka dhako ni olombe oloko dhako to komiyo ich mane awelo mino bura wan wajako bura wan dawa noko nyuom ne en okwany manie abuoro koro kano Kane ni kanyo, to koro wasungu donjo e piny, to Mumia, wasungu omiyo Kitoto ruoth maluwo Mumia. Kitoto ema oriwo Kisii, to Kitoto oketo gor mako gada ma jakanyamwa rito ne South Nyanza tiluwo gi fundo wuon agola ma jakowa bwayi to imbo podho chieng' ku koriwore te jopodho chieng' oketo odera ulalo amimo kokawe amimo yiero ed mende mamage sidho kanyo dwoko nomeno ka kitoto wang'aya ogada e ng'op ogada cho koluwa okwacho bunde okwach gunogola kokwach ka baro more ng'op omore cho kubura uyoja juok lawe tin

Apaya ma koro dhi aheron mobar kwanene nobare ne ok obare ka mimo ngima mobar kowilie ma koro riwo piny to nunga luwe 1937 koro ka ema kano koro bede kae chande to wili biro chwanyore go nunga to wili ne kia somo to nunga ong'e somo koro ka gibiro bura ka to nunga joyalo go wili koro fisi yanda modonjo koro tiyo piny to koni kare dhiuru rabuor kae chande ka gidhi rabuor Ogili koro dwaro ni en ma koro tiyo fenyo nonga kirgi tigo kendo nonga riek biro ma iti. Ato nonga ka ne jodhi yalo to ko ne dhako ni kela ne chai. Dhako dhi tedo nikech ruoth ne nyaka gera bichi mibuoye gi ji. To ka duogo to ng'ato kelo nononga barua. Nowilo ndiko ne. To barua ni kosom barua ni ng'ani owe to ng'ani owuok ni dhi pielo kech ne pielo ne lum. To ng'ani oringo lal. To nunga tho e kom mar Keninda 1938 wan. Hmm? Ema kae tando abuto kawinjo nonungo tho. Buto biro. Kiseiko nunga buto wuothona gotieno, owili ni to ditiu nade to nego wuodu monunga to watim ang'o? Poguru mna ruoth to ruoth dipog nang'o? Ni luth ema pogo ruoth. Kisumo tiyo, Ahono tiyo, to Rawo tiyo. Koro ter bura e chiro ahero. Chiro ahero to abuto wuothe gotieno, kolwani owuothe. Wuothuru gi runge madongo to gi kombe motegno madhi bet kaka okumbini. Udhi utug na lweny e nyim fisi. Kaeto imiyo un na ruoth. Ma e lweny mane ogore mopogo Kano. Kane osegore to kidhi kucho Petro sare ma wuon David masawo abuto nyo osetene dhok adek. Asoya nowacho to kwajo niya to udwa nang'o ni wadwaro ni ka nopog diri ka fisi biro rabuoni to en ng'a nabuto abuto ee ka ya oyie be anyalo temo mana buto wuon anyumbane mikora marach Mani gima notimore. To gemku, ka koro odera neno bet kang'o, kang'o koik gem, kang'o ik simayo. Odero ik simayo. Nikech odera nobet ni nyako kaka koro mawuotho ni, kowuotho to keto na askari kover ahinya titero komaro kover nodera nyako odera loke dhako kore kodhi kuma dhiye. kata mon mawuotho ei game ema nene omako chi ger ka jalang'o ger ka jalang'o ja ugenya ok onego de lazima ka dhako dhi rusa to imako to dera kod o oh, ma dhako nyako dera bele ka dhi Ema kane idwoko wach to Odera kane wach ne ochopo komako Odera oter Simayo. To Odera nwango ka ng'ama nyo otimo gi chiege richo eman kanyo. Nomiye pong' mana ng'o modero thom na Simayo ema kumo yike Odera kango. Miyo kuom pinyni tinde piny obet kata dalau onyuolu To nyathi kaka koro jali, kata kaka manyako ni en migogo. Koja pesa ni to en muduogo yale dalo gini ema koro ketho piny. Kare ng'ato, Nyasaye omiye pesa, to rieko to onge go. Donge uneno ka tinde nyiri dhi tedo to chwo dhi tedo? Koro tet chwoni to ema koro rach. Ipare ni ka nyathina dhi okawo nyarwa kamba to dhi oge nyarwa kamba koni ni lo manyo wuoru omiyi ni usi wadhi no kamba ni kucho lo duong'. Nyathini be koro konyo anyuola. Odhi tedo tedo ma chomb lo. To nyiri be tinde riedo. Okende ka to kochako dhi to gi wach moro ma sirkal koro oduogo kethogo piny chuth ni dhako ni kong'e misachi to odhi opango ot rabuor ni to ming'ado